Xana molweni Thovelani avuxeni emakaya na ku tshembisa ku mi hlayisekile hinkwako kwala kwala mi nga kona mina Nhlahla Ken Maluleke ni ta ni huma kahle etikweni ra ka Xikundza emugangeni wa ka Ximixoni na vona n'wana khaba ka siku ra namuntlha ni na se switlhari lahawani ha burisana nyana mhaka nyana ya kahle. mhaka leyi nkarhi wun'wani vanhu hi nga na swivutiso swo talo kambe yi nga hava ku tinhlamulo ta yona ku nga mhaka ya ku hambana exikarhi ka Vatsonga na Machangana vanhu vo tala va vulavula va na matitwelo ya ma ma ma ku hambanahambana ya vona eka mhaka leyiwani so hi la ku ya hi la ku ya hi chukachuka nyana na sesi Tlhari n'wana wa makhamba ni nga se ya kule kumbe ku handleni ka ku va ni teka nkarhi wa ku leha sesi Tlhari. mi titwisa ku yini kumbe n'wina mi yi vona njhani mhaka leyi ya ku hambana xikarhi ka vutsonga na machangani n'wi mi yi vonisa ku yini mhaka leyi vona kahle kahle i hlekani vaakatiko va afrika-dzonga mina eka mhaka ya matsonga na machangani a ni voni ku ri na xilo lexi xi nga hambana mhm. hi ku loko hi kula mhm. ku sukuse kwele ha ha ri swihlanginyana mhm. hi kule hi kha hi tiva ku hina hi machangana hmm. ririmi leri hi ri vulavulaka i xichangana hmm. of course ha swi tiva ku hi hi matsongo tanihileswi a xikolweni loko yi kha yi dyondzisiwa hmm. va rhifera xichangana as xitsonga va hi dyondzisile leswaku xitsonga is an ethic group ya hina kambe loko munhu a lava ku ta namuntlha a lava ku cinca machangani a ku veve hi ti vitana matsonga ni twa ni nga swi twisisi hi ku swilo leswiwani i swilo leswi hi nga kula hi swi kumisa swi ri so ku sukusela kwele khale na vakokwana loko va beburiwa va beburiwa va kha va ti vitana machangana ya.
ya va yi va yi veke kahle kambe no se Skhari na mitwa leswi mi swi vulaka swa ku okay n'wina mi ti vitana ku mi minchangana tanihi ku khale na khale mi kule mi karhi mi tiva leswaku n'wina mi minchangana na vakokwana va na vakokwana va vakokwana va vakokwana va tiva leswaku no i machangani kambe mi na ku twisisa swa ku mi na ku twisisa kumbe mi na vutivi bya vuenti leswaku rito leri ra muchangana kumbe vuchangana swi ta swi huma kwihi. Sweswo eka mina a swi na nkoka ku rito lera muchangana ri ta ri huma kwihi hi ku loko ni kula a ni zangi ni vutisisa ni lavisisa ku kokwani or mhani leswa machangana swi ta hi kwihi a hi ti hanyela hi ti hanyela kahle hi kha hi vitaniwa machangana sweswiwani hina hi ti hanyela kahle hi leswi hi vitaniwaka machangana ni hlamarisiwa hi loko munhu all of a sudden a ku hehe mi nga ti vitani matsonga machangana. Mm. hikuva n'wini mi matsonga Mm. a hi ali ku riti leri ra machangana ri ta ri huma ka va soshangani va ri a k z n or va ri a mozambikwe Mm. mara xixi ku i ku swi sweswo hi nga ka hi nga swi tsutsumi namuntlha hikuva ku ri na munhu wo karhi loyi a ngo ti vitani Mutsonga u nga ti vitani Muchangana hi ku vanhu vo tala Mazulu, ma ma ma Matswana ma Mapedi ku ri vanhu vo tala laha a South Africa va hi vitana ku hi Machangana although some of us hi hi swi teka okay vo n'wina Maluleke mi swi teka onge is an insult mara i swilo leswi hi nga ta ka hi nga swi tsutsumi hikusa hi beburiwile swilo leswi swi ri kona. ene hi ta swi hundzisa hi ta hundza kwa misaveni hi swi siya swa ha ri kwala hi vitaniwa machangana mm. ya mina swi twe swi vula ku i sesitlhari ka lawani kambe ku na swin'wana leswi hi nga pfumelelaniku na swona ni twe va vula mhaka ya ku hi mhaka ya ku tinxaka letin'wana hinkwato na hina hi kule kha hi tiva ku hi vitaniwa machangana so ho fane hi hi swi tshikisa sweswo ni twisa ku loko ku xilo xi rhongo xirhongo hambiloko u loko ku ri xilondza na xona loko xi xi hambiloko u va u hanye na xona malembe ya hundred kambe loko se xi fanele xi va xi hola xi fanele xi va xi hola ende xi fanele xi hola hi ku va xi tshunguriwa se loko va ku hi nge swi koti ku va hi swi cinca hi mhaka ku hi hanye na swona malembe hinkwawo se a swa ha cinceki na yini hinkwaswo swi wrong so why hi fanekele hi nga swi cinci i xivutiso lexi mina ni nga na xona ka sweswo swi tlhela ri ku why hi fanele hi nga swi cinci mara hi kha hi swi tiva ku. swilo leswi a hi swona hi ku hambiloko ku ri constitution ni vula buku liya ya ya ya ya nawu ya Afrika-Dzonga yi vula kahle leswaku hina hi Vatsonga a hi vuli nchumu hi xichangana na yini so hi nga ka hi nga tshami na vito leri ri nga hi ri ri ri ri ri nga hi vitaniku hina ku ya hi vuhina bya hina hi mhaka ya ku hi kule hi kha hi vitanisiwa sweswo loko n'wana loko a ha kula u vita u kula a kha a vitana ku yena yena um mabihani mara ku nga ri leri nga ri ri ri ri nga ri kona epasini ra yena a swi vuli ku fane um hi mhaka ku va kule va kha va n'wi vitana mabihani a swi vhe a swi amukelisa sweswiya ku a ni nge he swi cinci va ni vitana ku mabihani leswi nga le pasini hi mo mavito ma wena ende ku hi mhaka ku wena u nga na vutivi bya ku bya ku enela ku ya hi ku a wu nga ti tivi ku hi wena mani kumbe hi mhaka ku vanhu a va kula va kha va ku vitana hi ndlela leyi ivi u vhe u ti amukelisa sweswo. swi va swi wrong munhu u fanele a swi teka ka leswi nga right swi wrong ku va hi vita hi vita hi ku vi hi machangana ku vi identity ya hina yi vula kahle leswaku hina hi vatsonga swi wrong it's wrong hmm. that's why ni nga pfumelana na vona ka va ka swin'wana se vutlhari okay eh, tanihileswi mi vulavulaka maluleke hmm. mina ni ri a swi nge cinceki hi ku yini u nga ka u nga yi u ya dyondzisa mukhegula wa seventy four years or one ninety four years hmm. sweswi u ya ya n'wi bye ku kokwani wena u mutsonga a wu muchangani mm. kokwana wa tiehleketa ku wa va rhuketela mm. hi ku khale na khale vona va kuri va kha va ti tiva ku yini vona i i mutsonga i muchangani mm. ene leswi a swi fananisiwi na rito ra vo mabihani or yini leri nga eka pasini mm. ku ri loko u ku mabihani ku nga va ku ri leri ra ra munhu leri nga ri ko a pasini swi fana na swo sweswo swa swa swa machangana swo u kurile wena ku susa loko u bebuliwini hi lembe rero u nga bebuliwa ha roho Mm. u kha u vitaniwa muchangana muchangana muchangana muchangana so namuntlha all of a sudden hi mhaka ku u twi ku veveve machangana loko munhu a ku vitana machangani is an insult u la ku decide ku cinca mm, hikuva hi va hi kume ntiyiso wa wa mhaka leswaku ntiyiso hi wihi so hi fanele ni twisa ku hi fanele hi swi tika ka ntiyiso hambiloko ku um vanhu va tolovele va tolovele ku va tolovele swilo ku swi swi humele hi ndlela leyi fact that u muchangana and you cannot change it overnight u ya ti vitana u ya u ya ti vitana mutsonga i'm not a xangana mutsonga all of a sudden a ni muchangana mutsonga a ni muchangana mutsonga ma swi sa ku ri timuchangana ri ta ri huma ku muchangana it doesn't matterkwala u nga kulela kona le u nga kulela kona le ka ximxoni va kule va mm. kha ku vitana ku yini umchangana hi kule hi kha hi vulavula xini hi kha hi vulavula changana sweswi hi nga kula hi lava ku ti cinca ku ti cinca swilo leswi hi nga xiswona swo fana sweswo swa ku yini you will not change it ni tsakisa hi ku sesi vutlhari va vulavula mhaka leyi eh va ri hava vumbhoni kumbe eh swi swo swa ku tiyisisa ku rito muchangana ri ta ri huma kwihi loko swi hambana ku loko hambana ka vatsonga na vachangana swi ta swi swi va swi ri kwihi hambiloko ni swi kumi tolo kumbe ni wa ka maluleke mm. loko ku ni kule ni kha ni vitana ku ni wa ka baloyi hambiloko no swi kuma tolo ku ni wa ka maluleke mm-hmm. swi fanele swi cinca ni vitana ku ni wa ka maluleke a swi ah. fani we u compare swilo leswi swi nga swi nga faniki a swi fani hi ndlela yixiwongo loko mina ni tikuma ku namuntlha a no ha ri wa ka baloyi ni wa ka maluleke swi easy sweswo ku swi cinca mara eka vanhu swi ta tshama swa ha ri tano loko Exactly. ani hi leswi va nga tolovela Exactly, swona ku ni exactly, vitana ku mina exactly. ni wa ka baloyi mara it is, swa it is your fana right to, to, to, to, to change those people loko va- ku- loko va va tala va ha ku vitana ku wena ku wa ka baloyi u ri wa ka maleke i ntirho wa vona ku va u u va correcta u va byela ku he-e mina a ni wa ka baloyi a ku ku- ku na leswi na leswi na leswi nga endlekeka mina hi vu mina ni wa ka maluleke problem i ku yini wena hi wena u ri wexe u lava ku teka that initiative and which is not possible vanhu vanhu mathousand na mathousand wa vanhu la wa machangana or wa matsonga va tekana ku hi vona machangana ene munhu u nga n'wi cinci u lava ku lwa na vanhu sweswo u nga n'wi cinci munhu ene swilo leswi u nge swi na papa pheni va vula

and then na ku va va pfumala vutivi van'wana a va ignorant ku va ha ku va vutivi va nga havaku so vanhu vo njhe va papa pheni a ni tivi ku i vutivi va nga havaku kumbe vo va ignorant so um a swi vuli ku munhu hi mhaka u dumile kumbe hi mhaka i qambi loko yena hi mhaka loko a za a yena a yima a hi vitana ku hina hi machangani swi fanele swi yimisa sweswo no a hi yimeni na ntiyiso hina hi vatsonga a hi machangana se i leswi tiyisi u nga hi xiswona ku mani mani u ri hi machangana kumbe swi te yini hina tanihi ku sweswi ha swi tiva ku hina a hi machangana hi vatsonga hi fanele hi va hi correcta vanhu lava va nga wrong ka sweswo hi ya mahlweni hi kurisa xitsonga ku nga ri vuchangana se hi leswi melo u ri hi hi hi agiwa hi mhaka yin'wanyana leyi hi nga ta ka hi nga yi cinci it's a stereotype I that, that, that one or, or let, let, let, let me say it's, it's, it's a hi ririmi ra ra xinghezi ni ta swi vula ku those are the assumptions mina ni mchangana mina ni mtsonga it's possible
swa kotekala u fanele hi va hi dyondzisana vanhu va vatsonga va ka hina hi dyondzisana ku suka ka vakokwani vantshwa eh va papa na va mhani va swi tiva leswaku hina hi vatsonga a hi machangana ko va dyondzo leyi faneke va hi famba hi yi spreader loko munhu a ku vitana ku muchangana

famba u ya ya hlaya famba ka lava nga na vutivi bya swona va ya va ya mi correct-a va mi dyondzisa mi kota ku ti tiva leswaku n'wina mi huma kwihi your identity is Tsonga not Shangani so don't fool yourself hi nga hi nga hi nga hi nga hi nga fambi hi yimbelana hi nga fambi hi twa mavarivari ya leswaku hina hi Machangani hina hi Vatsonga a hi Machangani vanhu va ka hina. hi leswi nga tshamisa swona ku ku um ni chava ku teka nkarhi wa ku leha a ni ta zama ku ma ni mi hlamusela nyana leswaku no um loko hi ku muchangana na mutsonga swi hambana kwihi hi kona mi ta kota ku swi twisisa kahle ku hi pela why hi fanele hi ti vitana machangana and a mi ta tshola ngopfu vutomi bya n'wina hinkwabyo ku va mi tshame mi tivekana leswaku na n'wini mi phyangana mi ri wena u mutsonga swi tiverile ku mjangani umutsonga i mean u swi it doesn't tiverile matter ku sweswi munhu u u swi ta ku byela tiverini vanhu it doesn't matter ku a va munhu ta- u swi va ta tiverini rhangisela ngopfu kambe loko se vutomi munhu bya loko se wena, munhu wena u swi loko se munhu a tiverile. heti a tivi ntiyiso wa leswaku yena i mutsonga Mm. a maintain that standard a cinca kusuka kwalaho a swi na mhaka ku mi swi tivi namuntlha a swi na mhaka ku mina hundred years mi nga tshama mi nga- mi nga- mi nga swi tivi loko mi swi tive namuntlha take an initiative and then making sure ku no mi teka xitempe ka ka mhaka yo tanihi yeleyo mi dyondzisa ka lava nga swi tiviku ku mi swi tivi namuntlha mi swi tivi tolweni mi swi tivi rini it doesn't matter it doesn't matter it's up to you ku va mi teka goza mi ya mi ya dyondzisa eka lava va va va va kalaka vutivi ya va kalaka va ti vitana ku vona i machangani vanhu vo njhe va se switlharhi ni busy. na vona na mina na karhi na na na na ha dyondzisana mina na vona loko mi yi vona yi ri laha hi le ka argument ya swona hi le ku dyondzisaneni ku va va kota ku swi twisisa leswaku no va mutsonga hi ndlela yihi a va muchangana hi ndlela yihi ku ti vitana muchangana it's an insult i ndzhukano lowukulu ka n'wina hi tala ku mi tivela leswaku no machangana I feel pity for you I'm laughing I cannot explain further this but I mean it's so embarrassing if you can just find Is out it? the real truth Is it? you'll find out you know you were i mean a a- a mi ri ku ti ndlu- a mi ri ku ti rhuketeleni hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngo ku va n'wi mi tivitana ku no mi muchangana kahlekahle ku va mu- mu swi kombisa hi ndlela leyi ku va mi tivitana ku no mi muchangana swi fana ku mi tivitana ku n'wina hi n'wina baloyi mi ri wa ka maluleke munhu swi veka hi ndlela leyo a swi munhu swi veka hi ndlela yaleyo munhu swi veka hi ndlela yaleyo loko mi lava tiva to tala um hi ku hambana Watch xikarhi ka part two. ka machangana watsonga na yini It- it- eh, go go and watch part two we are going to explain further more on how or what is the difference between tsonga and shangana for now we're just going to we're just going we're just giving you a brief actually on what's the, the I mean- I mean on what's the different but not deeply so so if you want to get more understanding